سڵاو ئازان و خۆشەویستان من هەسار مستەفا لەم ڤیدیۆدا هەوڵەدەین بە کورتی باس لە کێشە و گرفتێکی گەورە بکەین لە کوردستان زۆر بەربڵاوە ئەویش کێشەی هێرشکردنە سەر مۆبایل و ئامێرە ئەلکترۆنەکانە زۆر جار گوێمان لێ دەبێت لە کەسانی دەوروبەرمان دەبیستین دەڵێن هاک کراوین هێرش کراوەتە سەر مۆبایلە زیرەکانمان ئایا لە ڕاستیە ئەمە هاکە یاخود نزمی ئاستی ڕۆشنبیریە یەکێک لەو گرفتانە کە خۆم بینیومە و بەهاکی نازانم ئەویش بەکارهێنانەوەی ئیمێڵەکە لە دوو ئامێری زیرەکدا یاخود هەمان ئەکاونت هەمان هەژمار لە دوو مۆبایلدا کاتە کەسێک مۆبایل دەکڕێت ئەمە سەرەتای کێشەکەیە کە دەچێت لە دوکاندارێک یاخود بە کەسێک دەڵێت ئیمێڵەکەم بۆ دانێ بۆ ئەوەی بتوانم ئەپڵیکەیشن و بەرنامەکان بەکاربهێنم یاخود ڕەسم و ڤیدیۆ و شتە تایبەتەکانم نەفەوتێت لە کاتی شکان یاخود سوتانی ئامێرە ئەلەکترۆنیەکە لەناو کڵاودا بمێنێتەوە لە ڕێگەی بەکارهێنانی ئایکڵاود و ئەوەی زۆر زۆر بەربڵاو لە کوردستان ئەپڵای بەکارهێنانی ئەپڵایدیە ئەو کەسەی کە بۆی دائەنێت ئەچێ ئیمێڵ و پاسۆردەکە لەلای خۆی ئەهێڵێتەوە پاش ماوەیەک ئەیکاتەوە و هەموو شتەکان کە لەلای تۆ لەلای تۆ هەیە لەلای ئەویشە بێت پاشان کە بۆ دەنێرێتەوە تۆ وا ئەزانی هاک کراویت نەخێر ئەمە لە ڕاستیەوە نیە تۆ هەر ڕسمێک ئەگریت هەر ڤیدیۆک دانێیت یاخود هەر ژمارە موبایلێک لە ناو موبایلەکەت خەز نەکرێت هەر موبایل هەر نامەکەت بۆ دێت ڕاستەخۆ بۆ ئەویش ئەڕات بۆچی چونکە ئەویش هەمان ئیمێڵی تۆی لەلایە ئەمە گرفتێک کە ئەمە زۆر زۆر بەربڵاوە و بە تایبەتی لە ناو کچانە ئەمە زۆر زۆر باوە کە لی نازانن و ئەڵێن کەسێک ئیمێڵێکمان بۆ دانێ هەوڵبەن خۆتان ئەمە بکەن و چارەسەرەکەشی ئەوەیە کە هەوڵبیت خۆت ئەکاونت و هەژمار بۆ خۆت دروستکەیت یەکیشی تر لە گرفتەکانی تر کاتێک کەسێک موبایلێکت بۆ ئەهێنێ مەچۆ هەمان ئیمێڵی خۆتی بۆ دابنیت بۆ ئەوەی ئەپلیکیشنەکانی ئیش پێ بکات یاخود بەتایبەتی ئەمە نمونەیەکی بەسیط بێنە لە ناو یوتوبە بەبێ ئیمێڵ بەبێ هەژمار ناڵێ بچتە ناوە سەری ڤیددیو بکەیت پێویستە هەژمارێک داخڵ بکەیت کە موبایلێک باوکت براکت خوشکە بچووەکەت موبایلەکەی بۆ هێناڵێ کاکە ئەمەوێت سەیری یوتوب کەم تۆش ناچی ئەکاونتێکی تازەی بۆ دروست کرد ئەچی ئەوەی خۆتی بۆ دانێی پاشەی کە بۆ دانا ئەو کەسە سەیری هەر ڤیددیو بکات بە دوای هەر ڤیددیوگا بگەڕێت ڕاستەوە خۆ لای تۆش هەمان ناوە نووسێتەوە کاتێک کە ئەشتە سەرهێڵ ئەوتە ئۆنلای نەبی تۆش بە ئازانی هاک کراویت نەخێ لە ڕاستە ئەمە هەمان ئەو شتانە کە خوشەکەت کە براکەت نووسیوێتی لە لای تۆش هەیە یاخود کە شووی موبایلێک ئەفرۆشیتەوە مش گرفتێکی تر موبایلێکە فرۆشیتەوە گوێ نای بەوەی کە ئایا هەژمارەکانت داخستوە لە ناویا یاخود ئیمێڵەکانت سڕیوەتە لە ناو مۆبایلەکەی ئەچی مۆبایلەکە ئەفرۆشیت مۆبایلێکی تازە ئەکڕیت ناچیت ئیمێڵ و ڕاژەیەک ئەکاونتێکی تازە بۆ دروستکەی بۆ مۆبایلە تازەکەت ئەچی کۆنەکە دائەنیتەوە باشە کۆنەکە لە ناو مۆبایلە فرۆشراوەکەیایە کەسی کڕیاریش کە سەیرەکات ڕەسمەکانی تۆی تیایە و ڕەسمە تازەکانت با سڕی بێتەوە، ڕەسمە تازەکانت کە ئەیکری ڕاستەوخۆ بۆ ئەویش ئەڕواتەوە، ئەویش لە ڕێگەی ئەو ڕاژەیەوە کە دروستت کردوە کە کۆنەکەت تیای ماوەتەوە ئەچێ بۆ دەنێرێتەوە و تۆش وازانی هاک کراویت لە بەرامبەر بڕێک پارەدا ماوەیەک بێدەنگ ئەبێ لێت پاشان دووبارە داوات لێ ئەکاتەوە. پاشوی کە ئەوەی یەکەمی لەبیر چۆوە ئازاری یەکەمی لەبیر نەما دووبارە دەست پێکاتەوە ئەمە کێشەو گرفتێک کە زۆر زەبرە بڵاوە بەکارهێنانی دوو موبایل کە هەمان ئیمێڵان لەسەر بێت کە گوێ نەدەین بەوەی کە ئایا ئیمێڵەکە داخراوەتە دانەخراوەتەوە یاخود لە لای چەند کەسی تر هەیە گرفتێکی زۆر زۆر بەربڵاو کە لە کوردستانە هەیە ئەویش بەکارهێنانی ئەپڵ ئایدی دوو کەس هەمان ئەپڵ ئایدی بەکارهێنن ئەگەر دوو کەس هەمان ئەپڵ ئایدی یاخود هەمان ڕاژیان هەبێ هەمان ڕکاوتیان هەبێت ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ئایا کە کەسی دووهەم ئەزانیت لە کوێیە بە دوایە بگەڕیت ئایا چ خەتێک بەکارێنێت و ئێستا لە کوێ بەرەو کوێ ئەڕوات بە تایبەتی گوگل ماپ کە ئیمێڵێکی لەسەر بێت لەلای کەسێکی تر هەبێت ئەتوانێت دوات بکەوێت زۆر زۆر بە ئاسانی یاخود لە ڕگەی بەکارهێنانی ئەپلایدیەوە ئەو کەسێکی هێرشی بردە سەر و لە لای تۆش هەیە ئیمێڵەکەی لە لای ئەویش هەیە ئەتوانێت لە ڕێگەی ئەپلیکیشنی فادمای ئایفۆنەوە کە بەکارێت بۆ موبایلی دزراو لە ڕێگەی موبایلشکەوە ئیمەڵەکە لێیت و بە دوای ئەگەڕێت ڕاستەخۆ پێتەڵێت لە شوێنەکە ڕێک ئەتوانێت دوات بکەوێت و ئەمەش کێشەیەک و گرفتێکی گەورەیە کە کەسێک دایمە بەدواتەوە بێ بزانێت بۆ کوێ ڕێت و بۆ کوێ ناڕێت یەکێ لەو گرفتانی تر کە لە ناو قوتابیان و خوێندکارانی زانکۆ زۆر زەر بە بڵاوە بە تایبەتی دوو کەس یاخود کوڕکچێک کە پەیوەندی ئەبەسن ڕاستەخۆ دوای ئەوە پاسۆردی مۆبایلەکەی بەتایبەت ئێستا ئەچینە سەر باسی پاسۆرد پاسۆردی مۆبایلەکەی پاسۆردی فەیسبوکەکەی ئینستاگرامەکەی سناپچاتەکەی هەمووی ئەکا بە ناوی ئەو بە تەمەنی ئەو بە ژمارەی مۆبایلی ئەو ژماری سیارەکەی بە پێچەوانەوە یاخود یەک دوو سێ چوار پێنج شەش یاخود شەش سفر ئەمە پاسۆردێکی زۆر زۆر ئاسانە بۆ کە بۆ ئەکاونتەکانی دائەنیت زۆر زۆر بە ئاسانی ئەشکێنرێت یعنی کەسێکی زیرەک بێت کە یەک تۆز بدناسێت لەگەڵ کێ پەیوەندیت هەیە، ناوی ئەو، تەمەنی ئەو، ژمارەی مۆبایلەکەی بە پێچەوانەوە یاخود تەمەنی ئەو، ناوەکەی یاخود ڕەقەمی درگاکەیان چوار چەند جارە بۆ منە ڕەقەمەکەیان ڕەقەم حەوتە هەشتە ئەچێ شەش جار ڕەقەم حەوەش لێ یاتەوە کە بە پاسوەردی مۆبایلەکە ئەمە غەڵەتە ئەمە نزمی ئاستی ڕۆشنبیریت کە تۆ ئەڵەی هاک کراوم لە لایەکیشەوە پاسوەردێکی نزمت داناوە بەوەی کە هەر کەسێک تۆزێک بناسی ڕاستەوخۆ توانی هێرش کاتە سەر یاخود دانانی ڕاژەیەک ئیمێڵێک کە دایەنیت ڕاستەخۆ ناوی ئیمێڵەکە بەم من ناوم هەستیار دۆت مستەفاە ڕاستەخۆ لە پاسۆدەکەشە هەستیار مستەفاە ئەمە غڵەتە چکە هەمان ئیمێڵەکە داناوە پاسۆدەکە ئەمەش کەلێنێکی زۆر گەورەیە کە بازانی هاکرای لە ڕاستی شاوانە یاخود دانانی پاسۆرد، هەوڵبە پاسۆردەکان لە ناو تەختەکلیلە، واتە لەسەر کیبۆرد، دوو سەد و پەنجا و پێنج جۆر هێما هەیە، کۆمپیوتەر ناتوانێت ئەو هێمایانە بخوێنێتەوە، تەنها ئەڵێ هێمایەک هەیە و بە ژمارەیەک لەلای خۆی هەڵیگرتووە، ئەڵێ فڵان کیبۆرد فڵان هین فڵان هێما، ئەو نازانێت هێماکە چۆنە، تۆ پێویستە هەوڵبەیت هێماکان تێکەڵ بکەیت بەسەر یەکە. من ناوم هەستیارە HASTYAR. هەوڵبە کە تۆ ناوی خۆت بەم شێوە ئەنووسیت، هەوڵبە ئێچەکە کەپیتەڵ بێت، وایەکە سمۆڵ بێت، یاخود لەبری ئێسەکە عەلاماتی دۆلار دابنێیت، ئەمەش ئەبێتە هۆکاری ئەوەی پاسۆدێکی بەهێزمان نەبێت یاخود ژمارەیەک لەگەڵ پاسۆدەکاندا تێکەڵ بکەین کە ئەمەش وادەکات پاسۆدێکی بەهێزمان هەبێت و هەموو کەسێک نەتوانێت هێرشکاتە سەرمان یاخود هاکێرێکی تەواو بێت. بەکارهێنانی تەختەکلیلەکان یاخود بەکارهێنانی ئەندەرلاین ئەمەش دەبێتە هۆی بەهێزی پاسۆردەکانمان هێمای کەپیتاڵ سمۆڵ. بەهیوای ئەوەی سوودتان لەمە بینی بێت و ڕۆشنبیری باشتان بەرز بێت و بەهیوای سوود بەهیوای ئەوەی دووبارە ئەو شتانە نەبیستینەوە و دەستان خۆش بێت سوپاس بۆ گوێگرتنتان.